Léif Komerodinnen a Komeroden, léif Gäscht, léif Frënn, als Virbereedung fir meng Ried haut den Owend hat ech mer ugelauschtert, wat d'lescht Joer op dëser Plaz gesot gouf. Deemools hat de Marc ugefaangen, andeems en eis all vill Kraaft gewënscht huet. Am Réckbléck hu mer déi Kraaft och gebraucht, well 2016 war deelweis, entschëllegt den Ausdrock, e Schäissjoer. Aleppo gouf zum Symbol fir all déi Plazen op der Welt, wou mer d'Bevëlkerung ënner mäerderescher Kricher leide muss. Mär hunn all live materlieft, wéi sech d'Situatioun ëmmer méi zougespëtzt huet, bis datt déi humanitär Katastroph perfekt war. An den USA gouf e Mann mat Hëllef vu Rassismus a Sexismus, vu Gewaltverherrlechung a Ligen zum nächste President gewielt. D'Briten hu sech op Grond vun Hallefwourechten an Angschtmaacherei dofir entscheet, d'EU ze verloossen. An hei zu Lëtzebuerg hate mer de LuxLeaks-Prozess, wou den Antoine Deltour an de Raphaël Halet an éischter Instanz zu Prisongs a Geldstrofe condamnéiert goufen. Zwee Whistleblower also, déi just ëffentlech gemat hunn, wéi wäit Lëtzebuerg geet, fir am internationale Steierdumping d'Nues virzebehalen. An deem Prozess koumen dann esou aberwitzeg Geschichten eraus, wéi datt PWC zum Beispill Bréifpabeier vun der Lëtzebuerger Steierverwaltung zur Verfügung hat, fir schnell an einfach Rulingen ausstellen ze kënnen. Normal, mat Steiervermeidungen ass net ze spaassen, do zielt all gewonnenen Dag. Wa mer do ze lues sinn, da kënnt en anert Land an et klaut eis keng Steiere virun der Nues ewech. A wärend viru Geriicht sech zwee Whistleblower verdeedege mussen, well si opgewisen hunn, datt riseg Betriber mat enorme Beneficer quasi keng Steiere bezuelen, geet an der Gesellschaft déi sozial Schéier weider auserneen. Den Aarmutsrisiko läit bei 16 Prozent, an all Fënnefte riskéiert an der Tëschenzäit Affer vun Aarmut oder sozialer Exklusioun ze ginn. Ëmmer méi Leit bleift um Enn vum Mount näischt méi iwwereg. well schonn eleng de Logement d'Halschent vun hirem Loun frësst. Fir deem entgéintzewierken, huet d'Regierung eng Steierreform op de Wee bruecht. Deene Leit, vun deenen ech elo grad geschwat hunn, hëlleft dat zwar net immens vill, well si kréie just vum grousse Kuch déi puer Grimmelen, déi vum Dësch falen. Eng Steierreform, déi zu méi sozialer Gerechtegkeet géing féieren, hätt ganz anescht missen ugepaakt ginn. Mee hei hu mer et kuerz virun de Wahle mat enger Tournée générale ze dinn. Anescht kann een et net bezeechnen, wann d'Paie bis zu 25.000 Euro de Mount dovunner profitéieren. Wou ass do d'Stärkung vun der Mëttelschicht oder d'Ënnerstëtzung vun deenen ënneschte Lounkategorien? Dobäi kënnt, dass och nach lauter Steierkaddoen un déi grouss Betriber verdeelt goufen. sou dass dem Staat am Ganzen iwwer 500 Milliounen Euro manner zur Verfügung stinn, Suen, déi eigentlech gutt géinge gebraucht ginn, fir wichteg Investissementer, zum Beispill an de Logement oder an eise Sozialsystem, dee bei all Geleegenheet ofgebaut gëtt. Well déi puer Grimmelen, déi fir déi normal Leit vum Dësch falen, gi bei wäitem net duer, fir d'Austeritéitspolitik vun dëser Regierung wärend de leschte Joren ze vergiessen. Nach am Juni. gouf d'Kannergeld gekierzt. An och déi geplangte Reform vun der Pflegeversécherung ziilt just drop of, Ausgaben ze reduzéieren. Gläichzäiteg wiert sech d'Regierung awer dogéint, Steiere vun e puer honnert Milliounen Euro, déi dem Staat zoustinn, ze kasséieren, wéi mer am Dossier Fiat erlieft hunn a wahrscheinlech deemnächst och am Fall Engie. Bei Sozialleeschtungen ze spueren, fir spéider Steierkaddoen ze maachen, ass eng Politik, géint déi mir eis ëmmer mat Hänn a Féiss gewiert hunn an och an Zukunft weider wäerte wieren. Mä, Kolleeginnen a Kolleegen, iwwerhaapt huet dës Regierung, genau wéi déi viregt, Komesch Virstellunge vum Bild dat Lëtzebuerg ausstrale soll. Mir sinn net nëmmen a Steierfroen net d'accord, mee och wann et drëm geet ween hei wëllkomm ass. Mir hu schonn e puer mol kritiséiert, datt verschidde Ministere sech ze vill op déi ultra high net worth individuals, wéi se esou schéi genannt ginn, konzentréieren an doduerch d'Realitéit, an där déi meeschte Leit hei am Land wunnen, aus den Ae verléieren. Riseg Luxusimmobilien dreiwen de Präisspigel an d'Lut a blockéieren de Wunnraum, virun allem am Zentrum. Jonker a Leit ouni feste Wunnsëtz ginn aus de Stadzentre verdriwwen, well se net an d'Bild passen, dat soll vermëttelt ginn. Mee de Clou kënnt mat deem neien Immigratiounsgesetz, dat an e puer Woche soll gestëmmt ginn. An deem Projet de loi ass festgehalen, dass eng Famill mat Kanner, déi op Lëtzebuerg kënnt, kann am Centre de rétention festgehale ginn, an zwar net méi wéi bis elo just dräi Deeg, mee ganzer siwen Deeg laang. Eng Famill mat klenge Kanner, déi also näischt falsch gemat huet, ausser op Lëtzebuerg ze kommen, fir hei Asyl unzefroen, soll kënnen eng ganz Woch laang festgehale ginn. Gläichzäiteg ginn am selwechte Projet de loi nei Krittären agefouert, fir en Titre de séjour ze kréien. Dee gëtt nämlech dann u jidderee verschenkt, deen tëscht enger hallwer Millioun an 20 Milliounen Euro zu Lëtzebuerg investéiert. Wie Fric huet, däerf bleiwen. Wie just vu Misär an Honger fortleeft, gëtt fir d'éischt mol 7 Deeg laang agespaart a gëtt da rëm heemgeschéckt. Dat ass Immigratiounspolitik à la blo-rout-gréng an et ass eng Schan. Verschidde Politiker wëllen d'Rechter vun engem Mënsch anscheinend vu sengem Bankkonto ofhängeg maachen. Mee net nëmmen an der Immigratiounspolitik, ganz allgemeng stellt sech d'Fro, wéi eng Visioun vu Lëtzebuerg déi grouss Parteien hunn. Hinne schéngt et duerzegoen, sech op juristesch Ingenieurskonscht ze spezialiséieren, ob am Kader vum Steierdumping oder neierdings am Space Mining. Well si mer éierlech, et kann nach esou spannend kléngen, schlussendlech handelt et sech beim Space Mining ëm näischt aneres wéi eng weider Iddi, wéi een alt nees erëm eng Kéier duerch Erëmjongléiere mat Paragraphen Sue maache kann, déi engem net gehéieren. Et geet nämlech drëm, e legale Kader hierzestellen, deen et privaten Entreprisen erlabe soll, natierlech Ressourcë vun Asteroiden ze accaparéieren. An dat obwuel sech d'Vereenten Natiounen eineg eens sinn, datt de Weltraum der ganzer Mënschheet gehéiert an domat net einfach privatiséiert ka ginn. Ganz dovun ofgesinn huet de Space Mining net wierklech eppes mat der Économie circulaire ze dinn, déi vum selwechte Minister esou grouss annoncéiert gouf. Wou ass de Kreeslaf, wa mer elo schonn iwwert d'Grenze vun der Äerd eraus Ressourcë siche ginn? Bei der ganzer Fëscherei a legale Grozonen an Ëmverdeelung vun ënnen no uewen, si mir als déi Lénk oft déi eenzeg, déi dertëschent funken. Csv an adr stëmmen de Gros vun de soziale Kierzungen a Verschlechterunge mat. Nach méi wäit vir stinn se, wann et drëm geet Cadeauen un déi Räich ze verdeelen. dat heescht wa se net grad ze vill mat der Sich no krëppeger Kleesecher beschäftegt sinn. Kolleeginnen a Kolleegen, als Lénk hu mär dogéint versicht eis Hausaufgaben ze maachen. Ech erënneren drun, datt mer dat ganzt Joer iwwer eng Campagne iwwer de Logement lafen haten, déi och nach dëst Joer wäert weidergoen, virun allem op Gemengenniveau. Mir hunn net nëmmen opgewisen, wou de Moment déi gréisst Problemer leien, mee och ganz konkret Proprose gemat, wéi een de Leerstand mobiliséieren an déi batter néideg zousätzlech Wunnunitéite kuerz a mëttelfristeg schafe kann. Mir hu Motiounen an de Gemengeréit eraginn, fir d'Locatairen anstänneg iwwer hir Rechter ze informéieren. A mir hunn eng Proposition de loi eragereecht, an där festgehalen ass, dass deejéinegen, deen eng Immobilienagence an Usproch hëlt, och d'Provisioun muss bezuelen. Vue dass et sech dobäi an deene meeschte Fäll ëm de Proprietär handelt, gëtt de Locataire dovu befreit, e Service ze bezuelen, deen en ni bestallt huet. Dëse Prinzip existéiert an all eisen Nopeschlänner a géing zu enger net ze ënnerschätzender Entlaaschtung vun de Locatairë féieren. Mee de Logement ass just ee vun deene Sujeten, op deene mär geschafft hunn, éier eis zwee Deputéiert géint d'Reform vum PAN-Gesetz gestëmmt hunn, well dës an där Visioun, wéi se elo virläit, eng Verschlechterung fir d'Salariéen duerstellt, hu si eng Rëtsch vun Amendementer ausgeschafft, fir e bessert Gläichgewiicht tëscht Betrib a Salarié hierzestellen. Am Géigenzuch zu der gefuerderter Flexibiliséierung wollte si méi Sécherheet an eng Aarbechtszäitverkierzung duerchsetzen. All eenzelt Amendement, dorënner d'Fuerderung no enger sechster Congéswoch, gouf ouni jeeglech Diskussioun vun all deenen anere Parteie verworf. Dat ass ëmsou méi verwonnerlech, wann ee weess, datt déi zousätzlech Congéswoch schonn eng Kéier an enger Gesetzespropositioun virlung an déi vu kengem anere wéi dem deemolege gréngen Deputéierte François Bausch virgeluet gi war. Esou schnell änneren sech d'Prioritéite vu Gréngen, wa se bémol bei deene Groussen däerfe matspillen. An och, dass gëschter Owend den Etienne Schneider op eemol d'Iddi vun enger Aarbechtszäitverkierzung uklénge gelooss huet, dat kann no där Geschicht dach kee méi eescht huelen. De leschte Mount war d'Chance do. Dat selwecht beim Mindestloun. Déi minimal Erhéijung, mat där sech esou gebretzt gouf, war näischt aneschters wéi eng gewéinlech Upassung un d'Lounentwécklung. Domat bleift den onqualifizéierte Mindestloun ënner där Zomm, déi ee laut Statec brauch, fir hei am Land en ugemiessene Liewensstandard ze hunn. Lëtzebuerg verstéisst an deem Fall iwwregens géint déi europäesch Sozialcharta. Dat muss ee sech emol virun Aen halen. Lëtzebuerg! Eent vun deene räichste Länner vun der Welt, dat fräiwëlleg op Steieren a Milliardenhéicht verzicht an no de Stären, pardon, Asteroide gräift, eist wonnerbart Lëtzebuerg schaaft 11 Prozent Working Poor. Dat heescht, all Néngten, deen hei am Land schafft, kann net anstänneg vu sengem Loun liewen. Fir dat ze änneren, hunn déi Lénk eng Motioun an der Chamber agereecht, mat den Ziler, de Mindestloun esou wäit ze hiewen, dass ee lo dezent dovun erliewe kéint, a gläichzäiteg d'Regierung opzefuerderen, en Aktiounsplang géint de Phänomen vun de Working Poor opzestellen. Et kinnt ee mengen, et wier schonn traureg genuch, datt et iwwerhaapt esou eng Motioun brauch, mee et geet nach besser, well ouni iergendeng Diskussioun oder Erklärung hunn all d'Deputéiert vun déi Gréng, der LSAP an der DP ausnamslos géint déi Motioun gestëmmt. D'Deputéiert vun deene Parteie sollen sech eppes bewosst sinn, Op verschiddene Sujete kann ee sech net hanner Fraktiouns oder Koalitiounszwang verstoppen. Jiddereen, deen an där Chamber sëtzt, gouf gewielt an ass individuell responsabel fir seng Aktiounen. Kolleeginnen a Kolleegen, nodeem ech elo esou vill negativ Stëmmung verbreet hunn, muss ech awer och soen, Et war net alles schlecht. Nee, well trotz allem huet d'Zivilgesellschaft dat lescht Joer nees mobiliséiert an ass wéinst soziale Froen massiv op d'Strooss gaangen. Ech erënneren un déi riseg Maniff am Juni, wou iwwer 9.000 Leit fir d'Opwäertung vun de Fleege a Sozialberuffer op d'Strooss gaange sinn. Ech si frou, dass et zu Lëtzebuerg nees eng Gewerkschaftskultur gëtt, déi et fäerdeg bréngt, massiv ze mobiliséieren, wann et néideg gëtt. An da kann ech natierlech net anescht, wéi iwwer CETA an TTIP ze schwätzen. 't ass bal net ze gleewen, datt et fäerdeg bruet gouf, iwwer déi leschte Joren en éischter dréchnecht Sujet wéi Fräihandelsaccorden esou staark an de Fokus vun der Allgemengheet ze stellen. Europawäit hunn dräianhallef Millioune Leit eng Petitioun ënnerschriwwen. Ëmmer méi grouss a méi staark ass d'Well vun de CETA-Géigner ginn. 2015 hunn hei zu Lëtzebuerg nach 2.000 Leit dogéint manifestéiert, 2016 waren et der schonn iwwer 5.000, zu Berlin eng hallef Millioun. Europawäit an och a Kanada hu sech Gewerkschaften, Ëmweltverbänn, NGO'en a Bierger zesummegedoen, fir den neoliberale Kräften entgéintzetrieden. Et ass ëm net manner gaangen, ewéi déi sozial an ekologesch Standarden ze schützen an eis Demokratie net u Multinationallen ze verkafen. An d'Argumenter ware kloer op eiser Säit. An awer huet d'Europäesch Kommissioun zesumme mat deenen nationale Regierungen net opgehalen, en Traité, deen d'Gesellschaft kloer net wollt, duerchzeboxen. Nach besser, wou dat wallounescht Parlament gedroht huet, säin Accord fir déi belsch Ënnerschrëft net ze ginn a soumat dee ganzen Accord platzen ze loossen, do hunn d'Verdeedeger gejéimert, dat wier ondemokratesch. Wat ass dat fir en Demokratieverständnis? E puer Technokraten an hir Marionetten an de Regierunge mengen, si wéissten et besser wéi quasi déi komplett europäesch Zivilgesellschaft a probéieren op Biegen und Brechen en Accord ze forcéieren, deen d'Majoritéit vun de betraffene Leit net wëll. Mee wann dann een decidéiert, dat net matzemaachen, dann handelt deen ondemokratesch. Et ass lächerlech an et weist en trauregt Bild esouwuel vun der Europäescher Kommissioun wéi vun den nationale Regierungen. Wéi der wësst, gouf CETA awer trotz dem massive Widderstand ënnerschriwwen. Déi lëtzebuergesch Politiklandschaft huet sech op deem Dossier net mat Ruhm bekleckert. Déi Lénk waren déi eenzeg, déi vun Ufank un a bis zum Schluss kloer géint CETA waren. DP, csv an d'ADR, déi sinn dofir. D'LSAP huet dank der Erpressung vum Jean Asselborn en Accord fir CETA aus der Basis erausgekëddelt an hir Jugend an de lénke Fligel monddout gemat. An déi Gréng? Déi hunn sech esou laang gewonn a gekéiert, bis se anscheinend guer net méi wosste wou lénks a riets war. War en Aarmut. Mee de Kampf ass nach net eriwwer. Dëst Joer wäert d'Europaparlament iwwer CETA diskutéieren. An och déi national Parlamenter musse Positioun bezéien. Dat heescht, déi lëtzebuergesch Parteie sinn nach net aus dem Schneider. Mir wäerte weiderhin esou vill Drock wéi méiglech maachen, fir deen ondemokratesche Wuerg dach nach ze stoppen an endlech en Ëmdenken an internationaler Handelspolitik ze forcéieren. Déi lescht Schluecht ass nach net geschloen. Kolleeginnen a Kolleegen, et ass net déi eenzeg Schluecht, déi mer an den nächste Méint virun eis hunn. An der Chamber wäert deemnächst iwwert den Etat d'urgence diskutéiert ginn. D'Regierung wëll dëse wesentlech ausweiden an domat och d'Méiglechkeet, d'Chamber ze iwwergoen. Virwand si praktescherweis déi Terrorattacke, vun deenen et der 2016 och leider nees eng Rëtsch gouf. Dobäi missten eis rezent Fäll wéi déi krass Iwwerreaktioun vum Erdogan op de Putschversuch an der Tierkei oder och d'Situatioun a Frankräich eppes Besseres beléiert hunn. En Noutstand déngt virun allem dozou, onbequeem Widderstänn vun der Bevëlkerung fir sozial, demokratesch an ekologesch Cause roueg ze halen. Merci. Net d'Attentater, mee den Etat d'urgence an d'Muecht, déi doduerch konzentréiert gouf, sinn déi eigentlech Gefore fir d'Demokratie. A propos Demokratie, 2017 gëtt Joer vun de Walen. An Däitschland, Frankräich an Holland sinn dëst Joer Parlamentswalen. Zu Lëtzebuerg fänkt e ganze Walzyklus mat de Gemengewalen un. Wann ee sech den Trend vun de leschte Joren ukuckt, kann een dat net op déi liicht Schëller huelen. Kolleeginnen a Kolleegen, ech gouf gebuer 1990, ee Joer nodeem an Europa d'Mauere gefall sinn. Menger Generatioun gouf eng oppe Welt mat Brécken amplaz vu Stacheldrot versprach. Mee leider ass d'Entwécklung vun deene leschte Joren nees an déi aner Richtung verlaf. Et gëtt sech zeréckgezunn, amplaz op déi aner duerzegoen. Net nëmmen an den USA an an Israel, och matten an Europa ginn no 25 Joer erëm Mauere gebaut. Zum Deel, an dat ass de Moment zu Lëtzebuerg de Fall, ginn awer och Hindernisser gesicht, wou eigentlech keng sinn. Sprooche si keng Barrièren, et si Brécken. Wien eng nei Sprooch léiert, léiert eng nei Kultur, eng nei Aart a Weis fir ze denke kennen. An deem Sënn hu mir eng riseg Chance. All déi verschidde Sproochen, déi mir op der Strooss héieren, maachen Dieren op, Dieren zu deenen iwwer 170 Nationalitéiten, déi hei an deem klenge Ländche friddlech niefteneen zesummeliewen. Lëtzebuerg war historesch ëmmer op seng Nopeschlänner ugewisen an huet vun der Sproochevillfalt profitéiert. An dat soll och esou bleiwen. Mär mussen nees méi openeen duergoen. Déi Politikverdrossenheet an déi Protestwieler, déi dat post-faktescht Zäitalter ageleet hunn, sinn net ouni Grond a leschter Zäit esou staark ginn. D'Leit si rosen, si fille sech net eescht geholl, si fille sech zum Deel, haart ausgedréckt, veraascht. An et ass kee Wonner. Dat geschitt, wann ee mengt, d'Demokratie wier en eidelt Wuert, deem keng Konsequenzen ze follegen hunn. Wa Millioune Leit hiren Desaccord zu engem Traité ausdrécken, deen dann awer duerchgeboxt gëtt, wa se 40 bis 50 Stonnen d'Woch schaffe ginn an um Enn vum Mount net méi wësse wéi se de Frigo fëlle sollen, wa se gesot kréien, mir missten alleguerte spueren, an da gesinn, datt Milliarde vun Euro a Banke gepompelt ginn, fir de Spekulanten hir Primmen auszebezuelen. D'Leit fille sech veraascht, a sou Recht. Mär kënnen net méi zum Business as usual iwwergoen. Et as un eis, d'Roserei an d'Frustratioun an déi richteg Richtung ze lenken. Mat deene ville Wahlen, déi op eis duerkommen, sti mer op enger Kräizung. Entweder ännere mer de System, man e méi demokratesch, méi sozial, méi ekologesch a méi fair, oder mer mëschen de Bëton a fänken nees u Maueren ze bauen. Kolleeginnen a Kolleegen, d'Gemengewale sinn eis Chance. Et si wichteg Walen, zum enge well se den Optakt zum Walzyklus duerstellen, virun allem awer well et déi demokrateschst an déi inklusiivst Walen hei am Land sinn. Praktesch jidderee ka matmaachen an decidéieren. An dat ass wichteg, well eng Gesellschaftsverännerung gëtt net vun uewen erof diktéiert, se wiisst um klenge Plang. Wa mer net wëllen, datt 2017 esou e schäiss Joer wéi dat lescht gëtt, da si mer all gefuerdert. Mir mussen all eis Verantwortung iwwerhuelen an dofir suergen, datt déi Verännerung an déi richteg Richtung verleeft. Mir mussen d'Frustratioun an Engagement ëmwandelen an eis zesumme staark maache fir sozial an demokratesch Gemengen. Gemengen, an deenen d'Leit solidaresch matenee liewen amplaz d'Noper als Bedrohung ze erliewen. Gemengen, an deene jidderee Member vun der Gesellschaft ass a keen ausgeschloss gëtt. Ech sinn zouversiichtlech, dass mär all zesummen 2017 de Grondsteen dofir leeë kënnen. Dofir wënschen ech Iech alleguer déi néideg Energie an Optimismus, fir no vir ze kucken an d'Maueren, déi um Wee stinn, anzeräissen. Ech soen Iech Merci.